Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň, ýagny Birleşen Oppozisiýa güýçleriniň Türkmenim atly informasion kanalyndaky hepdäniň möhüm wakalary bilen baglanyşykly habarlar gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýarys. Mähriban doganlar, otuz altynjy we otuz ýedinji hepdelerde Türkmenistan bilen baglanyşykly bolup geçen möhüm wakalary dykgatyňyza ýetirýäris. Ilki bilen, geçen hepde we ondan öňki hepde bolup geçen möhüm wakalaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş boluň. Türkmenistanly türgenler Ýewropa oýunlarynda iki sany altyn medal aldy. Aşgabatda harbylar, býujet işgärleri we studentler Garaşsyzlyk gününi baýram etmäge taýýarlyga başladylar. Daşary ýurtlardan Türkmenistana dolananlaryň karantinde galmak möhletini üç hepdeden üç güne çenli azaltdylar. Azerbaýjan Trans-Kaspi gaz geçiriji baradaky taslamany goldaýar, emma inisiatiwa Türkmenistanda bolmaly diýýär. Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Türkmenistana sapar etdi. Birinji oktýabra çenli Türkmenistany terk edip ýetişmedik erkek studentler harby gulluga alnar. Dokuzynjy sentýabrda Serdar Berdimuhamedow iki müň ýigrimi ikinji ýylyň sekiz aýyndaky hökümet işleriniň hasabaty barasynda Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Halkara uçuşlaryň sanyny köpeltmek, jemi içerki önümçiligiň ösüşini saklamak we iki müň ýigrimi üçünji ýyla şygar kesgitlemek tabşyryldy. Russiýanyň üç sebtinde Türkmenistana gitmek isleýänlere uçar biletleri petekleri satylýar. Amyderýanyň joşmagy bilen zyýan çeken Owganystandaky türkmenler Türkmenistanyň hökümetinden kömek sorap ýüz tutdy. Prezident Erdogan Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak barada karara gol çekdi. Şeýlelikde, mundan beýläk türke barmak isleýänler hökmany suratda wiza almaly edildi. Aşgabatda Dünýä Türkmenleri ynsanperwer birleşiginiň ýygnagy geçirildi we ol ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş edip, tans edip berdi. Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýygnagynda Putin Serdar Berdimuhamedow bilen kakasynyň Rus Federasiýasyna boljak sapary we Gazpromyň işleri barasynda gepleşdi. Türkmenistanyň häkimiýetleri adalatsyz azatlykdan mahrum edilen garaşsyz reportýory boşaltmaly diýip, Nurgeldi Halykowyň işi boýunça beýannama çap edildi. Gadyrdan tomaşaçylar! Geçen we ondan owalky hepdäň möhüm wakalarynyň indi geliň dolurak görnüşi bilen tanyş bolalyň. Türkmenistanly türgenler Ýewropa oýunlarynda iki sany altyn medal aldy. Türkmenistanly düzdoçy Hekim Agamämmedow Awstriýanyň Obertawarta şäherinde geçýän European Open çempionatynda altmyş iki kiloagrama çenli bäsleşikde altyn medal gazandy diýip, hökümetiň tarapdary bolan bir neşir habar berýär. Ýigrimi üç ýaşly Hekim Agamämmedow geçen aý Türkiýäniň Konýa şäherinde geçen bäşinji Yslam raýdaşlygy oýunlarynda altmyş alty kilo çenli agramda bürünç medalyny alypdy. Bellesek, mundan ozal bu ýaryşlara gatnaşýan düzdoçy Hakberdi Jumaýew altmyş kilo çenli agramda altyn medaly gazandy. Ýewropa iki müň ýigrimi iki açyk çempionatyna türkmenistanly ýigrimi sekiz düzdoçy, olaryň on alty sanysy erkek, on iki sanysy zenan, gatnaşýar diýip, neşir ýazýar. Şul aýyň ilkinji günlerinde Aşgabatda Garaşsyzlyk güni bilen ilteşikli dabaralara taýýarlyklar görülýär diýip, Türkmenistanyň Hronikasynyň habarçylary maglumat berýär. Býujet we döwlet edaralarynyň işgärleri daňdan alty otuzdan sekiz otuza çenli dagdan sport meýdançada maşk edýärler we soň işe gidýärler. Kärhanalaryň işgärlerini iki topara bölüler we olar günaşa sport meýdança gidýärler. Şeýle-de ýörişlere harbylar we studentler hem gatnaşýarlar. Garaşsyzlyk güni Aşgabatda harby parad geçirilýär we onda artistler, döwlet edaralarynyň işgärleri hem studentler ýöriş edýärler. Şeýle-de baýramçylyk güni sport meýdançalardaky we konsert zallardaky dabaralar üçin hem adamlary ulanýarlar. Iki müň on ýedinji ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi sebäplerini düşündirmezden ýigrimi ýedinji oktýabrdan ýigrimi ýedinji sentýabra geçirdiler. Daşary ýurtlardan Türkmenistana dolananlaryň karantinde galmak möhletini üç hepdeden üç güne çenli azaltdylar. Türkiýeden Türkmenistana dolananlara Balkanabatdaky öňki Nebitdagdaky karantin zolakda habar bermeklerine görä, olar öňküler ýaly üç hepde däl-de, üç gün galmaly. Türkmenistanyň Hronikanyň habarçylarynyň berýän maglumatyna laýyklykda, olar karantinde üç gün galandan soň, degişli güwänäme gowşurylýar. Polisiýanyň özi takta çagyrýar we karantinden çykan raýatlar öýlerine dolanýarlar. Ýol puluny raýatlaryň özleri töleýärler. Taksiniň nyrhy öňki Nebitdagdan gitjek şäheriňe ýa-da obaňa bagly. Mysal üçin, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherine çenli ýol kireýi adam başyna dört ýüz manada deň. Balkanabatdan Baýramala çenli ýoluň uzaklygy ýedi ýüz kilometre golaý. Taksi ýolagçydan dolýança, sürüji garaşýar. Eger kimde-kim Aşgabadyň üstünden gitmeli bolsa, onda diňe paýtagtda ýazgysy bolanlaryň mümkinçiliginiň bardygyny, galanlaryň paýtagtdan sowa ýollardan gitjekdigini polisiýa duýdurýar. Häzir bir welaýatdan beýlekisine erkin geçip bolýar. Mundan öň, kowida garşy çäreler sebäpli, ýollar petiklidi. Hemişelik ýaşaýan ýeriňe baraňdan soň, Balkanabatdaky karantin zolakda galanlygy baradaky güwänamany polisiýanyň ýerli bölümine tabşyrmaly. Ol ýerde raýat baradaky maglumatlar haýsyda bir ulgama girizilýär. Polisiýa daşary ýurtdan geleniň bir aýlap ýaşaýan şäherini ýa-da obasyny terk edip bilmejekdigini duýdurýar. Eger onuň başga ýerde bolandygynyň üsti açylsa, onda bir müň iki ýüz manat jerime salynýar. Şeýle-de, şul aýyň dowamynda raýatlaryň Milli howpsuzlyk ministrligine goşa durnagyň içinde söhbetdeşlige çagyryljakdygy hem duýduryldy. Muň sebäpleri polisiýada düşündirilmedi. Mundan owal üç günlük karantinde iki müň ýigrimi ikinji ýylyň fewralynda Pekindäki Gyşky Olimpiada oýunlarynyň açylyşyndan dolanyp gelen diňe öňki prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we toparyň agzalary galypdylar. Saglyk ministrliginiň talaplaryna garamazdan Türkmenistana barýan daşary ýurtlaryň toparlary, işewür wekilleri karantinde galmaýarlar. Diňe öz watandaşlary karantinde galýar. Azerbaýjan Transkaspi gaz geçiriji baradaky taslamany gollar, emma inisiatiwa Türkmenistanda bolmaly diýýär. Interfaks-yň maglumatyna görä, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, eger Türkmenistanyň häkimiýetleri Transkaspi gaz geçirijisi taslamany durmuşa geçirmegi çözse, ony gollamaga taýýardygyny aýtdy. Emma Azerbaýjan inisiatiwaň Türkmenistanda bolmalydygyny nygtaýar. Azerbaýjanyň lideri Italiýanyň bir gazeti bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Aliýewiň sözlerine görä, Transkaspi gaz geçirijisiniň gurluşygy barada on bäş ýyllap gürrüň edilýär. Ýöne iş ýüzünde taraplar onuň durmuşa geçirilmegi üçin hiç hili ädimler ätmeýärler. Bu taslama Türkmenistanyň tebigy baýlyklaryna esaslanýar. Şonuň üçin-de, eger Türkmenistanyň hökümeti gaz geçirijini gurmak kararyna gelse, biz ony gürrüňsiz suratda gollarys. Emma biz inisiatiwaçy bolmarys diýip, Azerbaýjanyň prezidenti aýdýar. Men bular ýaly taslamanyň inisiatiwaçysynyň tranzit ýurt däl-de, tebigy baýlyklaryň eýeleriniň bolmalydygyny aýtmak isleýän. tranzit ýurtlar territoriýa bilen üpjün edip, tranzit tölegler barada karar kabul edip, ýöne olary gollap biler, diýen Aliýew, Häzir Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Hazardaky dostluk gaz ýatagy barada däl-de, esasan, nebit ýataklaryny özleşdirmek babatda işleri alyp barýandyklaryny sözleriniň üstüne goşdy. Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Türkmenistana sapar etdi. Altynjy we ýedinji sentýabrda Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Li Hueý Türkmenistana sapar gurnady. Altynjy sentýabrda hytaýly diplomat Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Türkmen daşary işler ministrliginiň metbugat gullugynyň habaryna görä, taraplar syýasy diplomatiýa, söwda-ykdysadyýeti, medeni-gumanitar gatnaşyklary ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar. Ýedinji sentýabrda Daşary işler ministrliginiň orunbasary Wepa Hajyýew we Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň wekilini kabul etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna laýyklykda, Hajyýew we Hu Weý energiýa, ulag, logistika, medeni we bilim ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk barada gürrüň etdiler. Şeýle-de Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekiliniň Kiçi Berdimuhamedow bilen duşuşygy babatda jikme-jik bolmadyk maglumatlary Türkmen döwlet habarlary döwlet täzelikler gullugy habar berýär. Olar ýangyç-energiýa toplumy, ulag hem aragatnaşyk, himiýa we tikin senagaty, ýokarky tehnologiýalar we sermaýalar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi maslahat etdiler. Hytaýyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň metbugat gullugy, şeýle-de ýurduň Daşary işler ministrligi, ýörite wekil Li Huweýiň Türkmenistana sapary bilen ilteşikli maglumat bermediler. Hytaýyň Türkmenistandaky diplomatiýa wekilleriniň saýtynda bu sapardan bir gün owal, bäşinji sentýabrda, Hytaýyň Türkmenistandaky ilçisi Szan Naý Çeniň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşandygy hiç kime jikme-jiksiz bellendi. Birinji oktýabra çenli Türkmenistany terk edip ýetişmedik erkek ustudentler harby gulluga alnar. Esgerlik ýaşy dolan Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna giren erkek ustudentler birinji oktýabra çenli ýurdy terk etmeli. Turkmen. News neşiriniň maglumatyna görä, Bu seneden soň esgerlige gitmegiň möhledini başga bir senä süýşürmek harby edaralarda togtadylar. Häzir Russiýanyň Aşgabatdaky konsulhanasynyň öňünde ýaş adamlardan ybarat uzyn nobatlar bar we olar okuw wizasyny almaga çalyşýarlar. Konsulhananyň golaýynda nobatçylyk edýän türkmen polisiýasy bina adam goýberenlikleri üçin para alýarlar. Kimde-kim iki-üç manat berse, derrew kabulhana nobata girýärler. Bu puly tölemedikleriň hepdelerçe nobata garaşmagy ähtimal. Neşiriň bellemegine görä, käbir studentler howa menziline uçardan düşürilýär. Käte ýaşlaryň giren ýokary okuw jaýlarynyň türkmen häkimiýetleriniň makullan sanawyna girmändigi bilen düşündirilýär. Käbir ýagdaýlarda migrasiýa gullugynyň işgärleri rus ilçihanasyndan alnan güwänamada möhüriň ýokdugy bilen yrs araýarlar. Başgaça aýdylanda, teoriýada Russiýadan gelen birinden resminamalary almaly däl. Olar hökman poçta arkaly ýollanmaly. Haýsy normatiw kadalara görä, birinji oktýabrdan esgerlige gitmegiň möhletini yza süýşürmegiň togtadyljakdygy anyk däl. Tersine, birinji sentýabrda prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Ýaşlar barada döwlet syýasaty kanunyna orta mekdebi tamamlan ýetginjeklere bilimiň dowamlylygyny gazandyrmak üçin orta we orta hünärmen mekdeplerine giriş synaglaryna gatnaşmak üçin bir gezeklik mümkinçilik döredilip, harby gullugyň möhletini wagtlaýyn gaýra süýşürmek barada goşmaçalar girizildi. Dokuzynjy sentýabrda Serdar Berdimuhamedow iki müň ýigrimi ikinji ýylyň sekiz aýynda hökümetiň işleri barasyndaky hasabaty maslahatlaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Ýygnagyň netijesinde halkara uçuşlarynyň sanawyny köpeltmek, jemi içerki önümçiligiň ösüşini saklamak we iki müň ýigrimi üçünji ýyla şygar kesgitlemek tabşyryldy. Russiýanyň üç sebitinden Türkmenistana gitmek isleýänlere uçar biletleri satylýar. Türkmenistan howa ýollary şirketiniň Russiýadaky baş edarasy WKontakt sosial ulgamyndaky sahypasynda howa ýollary şereketiniň uçuşlaryna bilet satýan Russiýa Federasiýasyndaky üç edaranyň sanawyny çap etdi diýip, hökümediň tarapdary bolan bir neşir habar berýär. Türkmenistana biletleri Moskwa welaýatynda, Tatarystanda we Sankt Petersburgda satyn almak mümkin. Belläp geçsek, Türkmenistanhowaýollary şu ýylyň maý aýynyň ahyrynda Aşgabatdan Dubaýa, iýunyň başlarynda Kazana, iýulda Moskwa we awgustda Frankfurta uçuşlaryny täzeden ýola goýdy. Amyderýanyň joşmagy bilen zyýan çeken Owganystandaky türkmenler Türkmenistandan kömek sorap ýüz tutdular. Amyderýanyň hanasyndan çykmagy netijesinde türkmen-owgan serhediniň golaýyndaky Owganystanyň obalaryny şol sanda türkmenleň köpçülikleýin bolup ýaşaýan arrykwatorlaryny suw basdy diýip, Türkmenistanyň Hronikasynyň habarçylary maglumat berýär. Bäşinji sentýabrda obanyň ýaşululary Türkmenistanyň Owganystandaky ilçihanasyna we türkmen serhetçilerine telefon arkaly ýüz tutdular. Serhede, türkmen tarapynda bu territoriýa Kerki etrabynda ýerleşýär. Serhede ýedi adam gämide ýakynlaşdy we olaryň üçüsi ýaşuludy. Serhetçiler şeýle ýagdaýlarda kada boýunça toparyň ýolbaşçysyny we Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilini çagyrýarlar. Ýaşulularyň habar bermegine görä, suw joşmagy bilen öýler, ekinler weýran boldy, mallar öldi. Olar özlerine kömek edilmegini, şol sanda azyklar, däri-dermanlar berilmegini, wagtlaýynça Bitarap territoriýada galmaga rugsat edilmegini soradylar. Olaryň aýtmaklaryna görä, talyplar häkimiýet başyna geçeli bäri, ýaşaýan Şurasyna, ýagny ýerli häkimligine gelen bolmady. Olaryň nähili ýaşaýandyklary bilen gyzyklanýanam bolmady. Suw basmalar, sil gelmegi bilen ilteşiklem Owganystanyň täze häkimiýetleri ýardam etmediler. Bu maglumatlar çap edilen wagtam Türkmenistanyň häkimiýetleri suw basan Owganystandaky türkmen obalarynyň ýaşaýjylaryna kömek etmediler. Bellesek, Arryk Batyrlar we beýleki goňşy obalar Türkmenistandan elektrik toguny, energiýasyny alyp ýörler. Türkiýäniň Prezidenti Erdogan Türkmenistan bilen ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak barada karara gol çekdi. Şeýlelikde mundan beýläk Türkiýe barmak isleýänler hökman wiza almaly edildi. On üçünji sentýabrda Türkiýäniň Prezidenti Erdogan Türkmenistan bilen ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ol on dördünji sentýabrda Türkiýäniň resmi neşiriniň saýtynda çap edildi. Mundan owal Türkmenistanyň raýatlaryna türk wizalaryny taýýarlamak işleri bilen Aşgabatda edarasy bolan Gateway International türk şereketiniň meşgul boljakdygy habar berlipdi.

On bäşinji sentýabrda Halk Maslahaty Milli Geňeşiniň Parlamentiň ýokarky palatasy ganaty, şoň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda özüniň baştutanlyk edýän Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ýygnagy geçirildi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlary gullugy habar berýär. Häzirki wagtda on dört daşary ýurtda Dünýä türkmenleri ynsanperwer birleşiginiň ýigrimi ýedi sany şahamçasynyň bardygyny, agzalarynyň ýaşaýan ýerlerinde garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda milli medeniýete we däp-dessurlarda bolup geçen uly özgerişlikleri wagyz edip ýaýradýandyklary goşadynyň içinde habar berildi. Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýygnagynda Putin Serdar Berdimuhamedow bilen kakasynyň Russiýa Federasiýasyna boljak sapary we Gazpromyň işleri barada gepleşdi.

ýigrimi dokuzynjy iýunda Putiniň Aşgabatda Hazar maslahatyna gatnaşmaga barandygyny ýatladyp geçdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatyna berýän goldawy üçin sag bolsun aýtdy. Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy bolsa Putin bilen Serdaryň bu duşuşygy hakda şol pursatda hiç hili habar bermedi. Türkmenistanyň häkimiýetleri adalatsyz azatlykdan mahrum edilen garaşsyz reportýory boşatmaly diýip, Nurgeldi Halykowyň işi boýunça beýannama çap edildi. On bäşinji sentýabrda garaşsyz reportýor Nurgeldi Halykowyň azatlykdan mahrum edilmegine iki ýyl boldy. Ol Türkmenistana sapar eden Bütindünýä saglyk guramasynyň toparynyň suratyny garaşsyz neşir bilen paýlaşandan soň tutulypdy. Mundan soň kazyýet onuň garaşsyz neşir bilen gatnaşyga girendigi üçin şübheli aýyplamalar boýunça dört ýyl azatlykdan mahrum edipdi. Biz prezident Serdar Berdimuhamedowy Halykowyň gyssagly boşadylmagy üçin çäreler görmäge we onuň azatlykdan mahrum edilmegini ýatyrmaga çagyrýarys. Iki müň ýigrimi nji ýylyň iýulynda myhmanhananyň işgäri bolan gyz Bütindünýä saglyk guramasynyň Aşgabada sapar eden toparynyň suratyny Ýyldyz myhmanhanasynda alyp, Instagram sahypasyna goýupdy. Bütindünýä saglyk guramasynyň topary Türkmenistanyň Covid on dokuz ýokanjyna taýýarlygyny öwrenmek üçin Aşgabada sapar edipdi. Bütindünýä saglyk guramasy öňünde goýlan şertler boýunça bu sapar barada owalyndan habar beripdi. we türkmen häkimiýetleri koronawirusyň ýurda ýaýrandygyny red edip, henize çenli muny dowam etdirýärler. Halykow suraty alan gyz bilen bir mekdepde okapdy. Ol gyzyň Instagram sahypasynda goýan suratyny Turkmen News neşirine ýollamak kararyna gelýär. On üçünji iýulda şol gyz Halykowy sahypasyndaky dostlarynyň arasyndan aýyrýar we ondan soň suraty žurnalistlere ýolladyňmy diýip soraýar. Mundan birnäçe sagat soň Halikowy polisiýa çagyrýarlar we soň oň bilen aragatnaşyk kesilýär. Onuň maşgalasy goşadyrnygyň içinde meselelere salgylanyp, Türkmen News bilen gürleşmekden boýun gaçyrýar. Ýigrimi altynjy iýulda Halykow bäş müň dollar karzyny yzyna bermändigi bilen ilteşikli özüne aýyplama öňkölýändigini Turkmen. News-e habar berip ýetişýär. Soň oň bilen aragatnaşyk ýene kesilýär. Onsoň oktýabr aýynda, neşire belli bolmagyna görä, Halykow on bäşinji sentýabrda Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrap kazyýetinde talaňçylyk diýlip baha berlen bäş müň dollar karzyny yzyna bermändigi üçin dört ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Halykowyň azatlykdan mahrum edilmeginiň hakyky sebäbiniň özüniň almadyk suratyny garaşsyz neşire ýollamakdygyny, şeýle-de soragda garaşsyz neşir bilen işleşýändigini boýun almakdygyny çaklamaga esas bar. Tussag edilen Halykow eýýäm birnäçe ýyllap Türkmen News bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. we onuň maglumatlary repressiýadan goramak üçin arsyz çap edilipdi. Nurgeldi Halykow dürli baýramlar bilen bagly Türkmenistanda yglan edilen haýsy dogrusa bir günä geçişe düşmedi. Emma, ynamly maglumatlara görä, şeýle madda boýunça türmä basylan beýleki tussaglar günä geçişe düşdüler. Mundan başga-da Halykowyň garaşsyz neşir bilen özi barada maglumatlar ýaýradandygy üçin birnäçe gezek jeza izolýatoryna salnandygy hem mälim boldy. Türkmenistanyň Baş kanunynda söz azatlygyna rugsat edilýär we ýurduň bu ugurda halkara kanunlary berjaý etmek borçnamasy hem bar. Garaşsyz neşirler bilen aragatnaşygyň gadagandygy barasynda kanun ýok. Biz Türkmenistanyň täze Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Halykowyň işine täzeden garalmagyny üpjün etmäge, ony türmeden gyssagly boşatmaga we onuň yzarlanmagyny gurnanlary adalata çekmäge çagyrýarys. Žurnalistleri goramak boýunça topar, Serhetsiz reportýorlar, Human Rights Watch, Adam hukuklary üçin halkara hyzmatdaşlyk, Norwegiýanyň Helsinki topary, Žurnalistler üçin adalat gaznasy, Turkmen. News, Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy. Mähriban doganlar, siz otuz altynjy we otuz ýedinji, ýagny geçen hem ondan öňki hepdäniň möhüm wakalary bilen baglanyşykly habarlar hepdeligi gepleşigimize tomaşa etdiňiz. Türkmenistan hakynda dürli görnüşli habarlar, makalalar, beýannamalar hem maglumatlar bilen has jikme-jik görnüşde Türkmenistanyň hronikasynyň tm. Hronika tm. Com we Kronika TM nokat kom internet sahypalaryndan tanyş bolup bilersiňiz. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň. Saglykda görşeliň. Alla ýaryňyz bolsun.